Tisi dini mi o yuli daa yina naanzom ti tiz o paɣa bee ti ma nambɔɣu Mama Rams ni tira la n-nyɛ o kpaŋmaŋ zaŋ chaŋ ti po bee ti bi bom ni di ni daa ti niŋ Mama Rams shɛli maa ka di niŋ naa ka sɔŋsim maa naan yiri na pumpɔŋɔ ka o neediri di so we beg the authorities Wulagi tum ni tum beri ka ziɛɣu m-bori nyin kpe heaven Kaman how? Wulagi nyɛ vinyɛɣu daan ka yee tum n-la 247. Welcome to this episode of Kaman how a buɣi ni o ŋɔ program. Di wuhiri a mi ni di ti ku kana ŋɔ maa ehe di nyɛla ka a expectiri good news bee bad news eh analysis on kaman how eh ti nya li shɛm this is a highlight. Ka laa ka n daa be, ka laa ka m daa niŋda, ka laa ka n daa yɛra, ka laa ka m daa chana, yi dunia n-gbuligi ka shɛli chana, lunsi n-taai ŋmɛbu ka n gbaai taai waa. Waa niŋ nyaŋsim ka gɔriti leei lu n-doya. Saa mi sa kuɣa ka n gbibi n kuriti lɛm m mabia dim suɣilo ka n ti a lee nya li. A ni daa bɔh ka ma la nyɛla a ŋun yɛn ti a. A ni daa bɔh ka n ka a nyɛla a ŋun yɛn paŋ ti a ka niŋdi di n viɛla ka di niŋ ma di n be nirili n zo ba pam a yuli bundan jɛrigu. N nɛma bɛ a lahi a ba pam a yuli silimiin jɛrigu. N daa zɔb bia pam pumpɔŋ kɔbu ka n nini n daa niŋla sakora pumpɔŋ niŋla rasta. N nɔhi bi lahi kpɛri ka n yɔra laa ka m be paɣisara n zaŋsi yɛlimaŋli ka ti kpari ŋmariba ʒiri. Welcome back eh a sad episode. Sort of kamani how ka ti yɛn zaŋ kpe ka zaŋ paɣiba din gahim zaŋ ti kpiɔŋ la Naawuni ni o ni lan niŋ ti yi ko ka ti kana ni ti ti discuss this episode of kamani how n zaŋ tahi maa. Ka n teer a ni a nyɛla new on this channel ehe di tam ni a dihi subscribe button ehe ka sihi bihili pahi a eh din yɛn chɛ ka a tooi nyari eh content tin shɛŋa ti ni dropiri ti eh ti page ŋɔ zuɣu eh. Amaŋmaŋ nyɛli uh, it's about uh, a legend bee tin yɛli ni kama a veteran musician uh, Big Adams uh, sad story uh, ti wum yɛtɔɣa maa pam we are not here to explain uh, di pa shɛli a ni wumdi ŋɔ a gba mali di idea a ni nyɛli shɛm uh, din kana shɛm bi kpa din niŋ shɛm bi kpa fimpoŋ ti din kam na on kamani how program zuɣu ni ti ti suggest uh, tin nyɛ shɛm Ti ni ni nya li shɛm ka ti bi mi mi nyaŋ sokam. Wula n-di tu ni bi take steps zaŋ chaŋ lala ti legends ŋɔ maa binshɛɣu din paagi o ŋɔ maa? On Kaman House program zuɣu ti suggestions ni nyɛ binshɛɣu m-bɔŋɔ. A yi kana ti yuli ti nya ka bɛ Bahi pictures mini eh, flyers Facebook ka di yɛli ni di yaa appealing for fan eh, ni di reesi laɣa shɛli n tibi lala ti ma bia ŋɔ maa eh, ka n kaa ti yɛri ya eh, a kaa ti yuli o ni tumdi tuun shɛli maa eh, di bi yaɣi appeal for fan but bɛ yuli mi yaɣi line shɛli ka di nyɛla yaa bia di appeal for fan in that way ti ni yɛn boli li shɛm bala di na reesi fans ŋɔ yoma m mali lala bukaata ŋɔ maa because a yi kaa ti yuli eh, celebrities in the north

Kamani Health Program zuɣu this is our suggestion, we suggested that eh, a ti a ti yuli kpe ŋɔ maa bɛ ti ti two main artists ti nyɛ ka fansi gana n post li ka eh, Macasio post they are the two main ones a bɔri bɛ a je n yɛra bee n encouragiri niriba ni bɛ support ma and here is the case eh, diri ku needila a little work out bela ni industry maa niŋ eh, man sani ka tiri nyɛ ka ma problem ŋɔ a diri yɛn kamina to a halt. Ti suggest ni nyɛ shɛm moo tiri suggest mi yaa eh like let's organise a show tin nyɛ shɛm bɛ ti bi forceri mi bee wula n nyɛli eh tin tooi kuli organise some a quick one kamani show shɛli n raise fund for ti brother ŋɔ maa man sani gba ka di nyɛla lala show maa di di yɛn yihimi na ka chɛ change a bi gbaai A bi gbaai because yaa eh di pa shɛli venue shɛli n yɛn niŋ show maa di pa shɛli hali ŋun ma maŋ gba o gba nyɛla like o nyɛ entertainment ni yihiri laɣa shɛli tiri o na one venue maa like di ku di ku mali n yɛn paai so hali ma yi ku ʒi so ka m mi Carlos Carlos konko n tooi nyɛ venue tin ya free yes man ni ʒi so m mi o ko artist nim maa support ni nyɛ shɛli so yaa laa yɛtɔɣa ŋɔ maa bin shɛŋa din mali trendiri bin mali yɛtɔɣa shɛli ka eh, tin zaŋ wahala shɛli ka di trendiri facebook ŋɔ maa like n postiri maa eh, yɛtɔɣa maa chaŋ mi hali ka sokam ti mili so bi ku set concert ka niya yaa o fan raising concert n nyɛli because din ku nyɛ o fan raising concert maa ehe di ku tooi ŋmansi sɛfiya bee samii ni bini maa N niŋya ba gaafara a little bit fan ka n zaŋ kpɛha di yɛn kpɛmi whether you like it or not di yɛn kpɛmi hali gba ka change guui maybe n zaŋ niŋ binshaɣu ti suggest shɛm n bala kamani how program zuɣu eh, di niŋ nambɔɣu yɛltɔɣa eh, wula ka di niŋ ka di kana o paɣa niŋ ŋɔ it's not our concern Di yɛn niŋ shɛm mali ka ti niŋ di bɔra, di zuɣu ti ni suggest shɛm m-bala. And ti yɛn daai shɛb biɛla kaman how program zuɣu ti di ku tooi zani ŋɔ ka bi yɛli shɛli. I have problem with eh kaman ti ti ti ti ti authorities n-dila yuun la ni yɛn zaŋ li jɛli shɛba irin politicians kpambu kpambu ni binyɛra maa ti nyɛ similar situations ka di niŋ southern sector maa eh, kpɛŋŋɔ ti entertainment ni ka ti ni bi involver eh, ti kpambu kpambu nuu din ni maa like bini ŋɔ ŋuna ai ban yɛlli di di bi yɛn yina shɛli polo gba because vi nyɛli ni celebrity yɛn bɛni ka di ti yɛ yaa bi bɔrila fans ni bi niŋ o binshɛɣu ka di ti yɛ facebook ka bi yɛn kɔhiri li ai bi di ku yɛn kpɛla ninvuɣu yino sani n ti honorable ka di niŋ Ɛɛ bɛ ni lee mali problem shɛli trust me Naawuni tahi yɛltɔɣa biɛɣu ka tiŋa laa binyɛra niŋya pam ti celebrities o ni bɛ situation shɛli ni ŋɔ maa ɛɛ ka tinim hoo tinim ban nyɛ ɛɛ tarim nim ŋɔ tini n tooi mondi ba ka tinim ka n daari para din niŋ alahizi pam ka celebrity bɔri sɔŋsim ŋɔ maa Ka, ka Naawuni ti chɛ ka maa, Naawuni yi deeg o naai, nimaani ka a yɛn nya ka liɣiri yina. Ɛ, ti mali di, di, di examples, a ni nya ka politicians nya ni n-niŋ ŋɔ, ni n-niŋ ŋɔ. Bɛ, ŋun di tu ni di niŋ, ti mali la di example, kamaa Titi ni daa yina, o daa bi kuhi paai two days ka o bukaata m-mali Ankara tiŋgbani ni. We had another bini ka guy so gba daa, eh, mali binshɛɣu like din yaɣiya, celebrity ti kul yina southern sector. Eh ŋɔ n nyɛ o problem Nanda n naai nyami ka kpambi maa because di tooi zooya ti niŋ ban dii bi gbaari maa yi yɛn tɔhi tɔhi niri ti paai di darigira eh bet ti jɛla din yi niŋ ŋɔ maa ka bi fo ka eh lala yɛlli maa ti di o naa nimaani ka bi sɔŋsim kanna bi kawan kpalansi ni bi miliyona ka di kanna ka di ti yɛli di lan ka o use din kanna saha shɛli maa so today authorities kpaŋ yi maŋa eh celebrities maa ka yi che ka yi zaɣa gba be bi ni eh don't dare say bi niŋdila music or movie for their own good they are promoting your not for you they are promoting your Dagbaŋ for you. A ni kana ti yuli lala binyɛra ŋɔ maa eh, ti ni yɛri maa especially vice president ti tooi nya o dog o nia din ni ti ti din mi o yuli daa yina naan zom ti ti zo paɣa bee ti ma nam bɔɣu Mama Rams eh, ti daa lan nya o kpaŋ maŋ zaŋ chaŋ ti puhi bee ti bi bom ni din daa ti niŋ Mama Rams shɛli maa ka di niŋ naa ka sɔŋsim maa naan yiri na pumpɔŋɔ ka o neediri so we beg the authorities ka ŋmɛri kuŋ tiri ya zom ya Naawuni Yuli n ya ti ma bia maa ninni ka ti nya ti yɛn sɔŋ shɛm n faagi o nyɛvili bahi this is the time ka o neediri help this is the time ka o neediri help and to social media eh people eh ti ni yɛli biɛɣu kam ti yɛri ya mi chɛ ka shɛba bɛni yi yɛn di fiila yi chɛn ka hankali bɛ di ni eh yɛlli paarila sokam di chɛ ka di paai so ka like yi zaŋli leei eh eh irin what's use yɛltɔɣa.